जुझ टूटल आय हमरा साथ जुड़ चुकल छे मोगिया जोगिया जोगिया आय हमर साथ जोगिया जुड़ चुक जुड़ चुकल छे इनका हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहे छी स्वागत है अपने के

बात छोड़ू कि हम नर भसा जाइ छियै ने अहाँके नामे एहन यऽ ने जोगिया जी तऽ मुँह में चलाबै छै मोगिया जी तऽ खैर कोनो बात नहि वैसे माइंड नहि करू ई तऽ सिंपल सिंपल बात छै ने तऽ माइंड नहि करू तऽ जोगिया जी अहाँ ई बताउ एतऽ आयल छियै तऽ अहाँके हम जे सवाल पूछब ओहि सवाल के जवाब दिए सकबै कि नहि कतऽ हम बाढ़ पकड़ल बैठल छी बाढ़ जखन सवाल पूछल तऽ सवाल पूछ ने नहि दे नहि दे सकबो तब ने आहा किया नहि गरमाबे पड़तै यौ ई तऽ अहाँके हम ओहिना मतलब जाँच लिए जे अहाँ कते कॉन्फिडेंस छियै तैयारीमे आयल छियै जवाब दिए सकबै कि नहि सकबै अहाँ तऽ पूरे गरमाइए जाइ छियै तऽ अहाँ ओतेक नहि गरमा पड़तै की अहाँ स्थिर से आब दुनू कोइ बैठल छियै एतेक जनता जनार्दन सब बैठल छै तऽ कने शांति पूर्वक ने कहल जेतै गप मिलाल जेतै अहाँ एके बेर जे सब चीज देखाबे लागै छियै ने दर्शको सब ओतऽ से भागि जेतै की तऽ खैर ओ बात सब छोड़ू आ ओ बात के मारू गोली हम अहाँ से ई कहै लए चाहै छी जे आजुक के जे मतलब ई कोन बहन चोर बनतै लंडपति से जितबै अहाँ एहिमे शुरू मे जे छै ने एक जोड़ धोती

एकटा हमर बेटी के ससुर जे छै ओहो कोनो जे झुठल फुठल आबै छै आ वएह धोती गैर मोजरा लै छै तऽ ओ जे छै तऽ ओकरा कही झेलै जाड़ा महीना जे कटू लगाइत लगाइत गैरमे बवासीर पकड़ि लै छै। कहलकै डॉक्टर ओकरा कहलकै से डॉक्टर ओकरा कहलकै से एहिमे एहिमे हवा लगबे पड़तै कनि बेसीसँ बेसीसँ हवा लगबे पड़तै तऽ कहलियै एकटा धोती ओ जीत कऽ ओकरे दए देबै हम। तऽ दए देतै तऽ ओ कखनो एना कऽ उठा कऽ नहि रहतै कोइ तऽ उठा कऽ हवा लगातै सएह कहलियै एहिमे सँ जीत कऽ ओकरे देबै वास्तव में अहाँ के बात सुन के बड़ा विचित्र लागल हमरा वास्तव में समस्या अहाँ के धोती के ये घर में कम से कम जार ठार छै अपना तऽ नहियो ससुर जी के कहै छियै जे बवासीर भेल छै कम से कम ओकरो लागी एकटा धोतियो दऽ देब किया कि बिचारा के गैर में बबासीर भए गेल छै वास्तव में धोती जे लगेते तबे ने ओ हवेल हवा लगाते गैर में तही दुआरे धोती के अहाँ बेशक जरूरी है अहाँ के तो खैर धोती वाला बात छोड़ू जितबे तो देबे करबे अहाँ ससुर के तो दूसरा वाला बात ई छै जे कछिया के लेल तो कछिया के बात में तो कोनो सवाल जवाब छेबे ने करू वो अहीं यूज करबे ससुर के तऽ अहाँके तऽ बबासीर भए गेल यऽ बाबूजी अहाँके यूज करत नहि तऽ ओ करबै अहीं तऽ लास्टमे जे छै ई जे पराग तऽ पराग अहाँ की करबै यौ से एक बेर जनता जनार्दन के बता दियौ तऽ हमर बाप बहुते गरीब छै ओकरा संग मे ओकरा टका नहि छै आ ओकरा तऽ ओ भरि दिना पराग तऽ खाइते रहै छै आ सब दिना ओ सब लऽ से कहतौ

पराग के पुरिया अहाँ बाप के गैर में हुरी ह बुझलह तबे ने उ दोसर लग नहीं जते मांगे ले कहलिए ठीके छै तो अब हम सवाल जवाब के तरफ जाए छी कि अहाँ जवाब के मतलब प्रश्न के उत्तर देले तैयार छी तो बार पकड़े ले नहीं छिए सत्रह दे गैर में रोनुआ क्वेश्चन पूछबो तो जवाब देबी जवाब देबी आखिर में हम कते कथी कर रहे छिए जवाब देले की ए नहीं नहीं रिसाव बस बस अहाँके मतलब हम ई कहै छियै जे नरभसा नहि ने गेलियै ताहि दुआरे कखनो कखनो टाइम टाइम हम पूछि दै छी कि अहाँ तऽ बहुत इंटेलिजेंट टैलेंट विद्यार्थी छियै ताहि दुआरे अहाँके हम पूछ अहाँ तऽ ई गन्दा सन्दा बात बजि दै छियै तऽ हमरा तऽ दिमागे खराब भए जाइ छै खैर छोड़ू क्वेश्चन क्वेश्चनके तरफ हम लागै छी अहाँ ई बताउ पूरे कॉन्फिडेंट छी अहाँ सवालके जवाब दै लए हम्म, एकदम पूरे तऽ अहाँ ध्यान दियौ तऽ कंप्यूटर कंप्यूटर स्क्रीन पर अहाँ सवाल अहाँके सवाल यऽ जे गजेंद्रके बियाह भेलै जाहि दिना ओकर सुहागरात छलै ओहि दिना रातिके एगो छोरा ओहिमे झालमे भूर करिके भरि राति ओकर सुहागरात देख लेलकै तऽ ओकर ऑप्शन छियै तऽ मतलब कोन छोरा देखलकै ओकर ऑप्शन छै मोटका

रे ओहि छोड़ा के बियाह होइ छै ओकर ओ झाल में जाके कंडल भूर कर देना छै हम जाके देखबे सुहाग रात तय खातिर सर ओ पहले से प्लानिंग करके बैठल छल तही दुआरे अहाँ जीत गेलिए एक जोर धरती एक जोर गलिया कचिया मतलब और पराग के बंडल तऽ चलू आब हम ई एतै ई सवालके एंड करै छी हम दूसरा सवालके तरफ जाइ छी दूसरा सवाल अहाँके कंप्यूटर स्क्रीनमे ई तमाम चलू आइके खेल हम एतै बन्द करै छी इंड भए गेल खेल समय समाप्त भए गेल चलू तऽ नमस्कार हमरा घरे एके गो धोती छै आ दुई बाबू तऽ अपने लगाइ छियै हम हमर बाबू आ हमे